ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha belran news vha tshi khou avhalelwa nga rofhi wa tshikovhele ngudo ntswa ya dzitshaka yo rangaho phanḓa nga yunivesithi ya liege yo dzinginya uri hu tea u vha na mapa muswa wa zwimela zwa ḽifhasi u ya nga vhorasaintsi ndi zwa ndeme u lavhelesa mushumo wa mulilo na zwipuka zwine zwa ḽa zwimela Mawanwa avho o sumbedza uri tshanduko kha tshifhinga tsha mulilo na zwiḽiwa zwa zwimela zwa zwipuka zwa ḓaka zwi nga vha na masiandaitwa mahulwane kha zwimela u fhira tshanduko dza kilima dzo lavhelelwaho nga ṅwaha wa gidi mbili fuṱhanu, tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenaḽa ya Nature Communications. Muzika ndi dzilafho ḽine ḽa nga shumisiwa u langa vhulwadze ha khangwa. Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenali ya Frontiers in Psychiatry. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Anglia Ruskin University yo shumisa data u bva kha vhalwadze vha fumbilimalo u bva ngei kha ḽa UK. Vhadzulapo vha muvhunduni wa Ha Maḓuwa hune ha vha ha Nthabalala fhasi ha Masipala wa Makhado Ward 18 vho sumbedza u vhaiswa nga tshiwo tshe mavhiḓa a fu iṋa raru a vhafunwa vhavho a tshinyadziwa. Mavhiḓa o tshinyadzwa mulovha nga kholomo dze dza dzhena nga ṅwambo wa uri a hu na ḓaraṱa kana fentsi. Zwine zwa khou ṋaṋa u vhaisa vhadzulapo ndi zwa uri ho tholiwa rakhonṱhiraka Mahola nga ṅwedzi wa Shundunthule uri a dzhenise fentsi ya u tsireledza mavhiḓa fhedzi thandela yeneyo hu pfi yo sala i gake na ṋamusi, zwine zwa amba uri yo shuma i si fhedze. Yo vha yo avhelwa masheleni a paḓaho rannda dza zwigidi zwa maḓana maṱanu na mararu nahone i tshi khou fanela u shuma lwa miṅwedzi miraru. Mudzulatshidulo wa ḽihoro ḽa Action sa dzinguni ḽa Vhembe, vha Musanda Vho Khwara Ṋengukhulu, vho ita na u vhidziwa vha ṱanziela tshiwo itsho he vha bvisela khagala zwi tevhelaho. Ndo ri ndi tshi swika hafha ra wana uri mavhiḓa a re u fhira 43 o kwashekana, o vunḓekana, o vunḓekana nga dzikholomo. Zwe zwa vhaisa vhamusanda na vhadzulapo vha vha Ha Maḓuwa vha ri rakonṱiraka ma, o apoindiwa nga masipala wa Makhado uri a ite hayo mavhiḓa, a fensele hayo mavhiḓa. O apoindiwa, rakonṱiraka o apoindiwa ṅwaha wo fhelaho nga ṅwedzi wa May Ende heyi kontraka ya vha i ya miṅwedzi miraru, mara u swika na zwino ho no fhela miṅwedzi ya fumi na miṋa. Hoyu rakontraka ha athu vhuya a ita tshithu, o sokou thoma, zwithu zwawe a zwi khou fhela. Ende nga zwezwo kholomo dzi khou dzhena dzi tshi wisekanya mavhiḓa hanefho ha maḓuvha ha nthabalala. Zwino riṋe vha Action SA ri ḓo zwi sala murahu hezwo zwithu ngauri vha nga wana uri hoyu rakontraka o no ḓi badeliwa ngauri ndi kale a hu na phurodzhekte ya miṅwedzi miraru ine ya tea u fhela ya ine ya nga kokodzo u swika kha miṅwedzi ya fumi na miṋa. Ḓo sala muraho sa Action SA u vhona uri naa ndi ngani heyi project ya u fensela mavhiḓa i sa khou fhela. Ndaa. A khou guma ngo rali mafhungo fhano kha Belran News. Muthetshelesi kha vha ḓi bvela hafhu phanḓa na u tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u dalela Facebook page yashu ine ya ri Belran News hune vha nga ḓi dovha hafhu vha ḓi tou ri founela

a hu hanganea zwi tshi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belran brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belran brands co za belran brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓiṅwaliselaho